Azul fell-akent a yessetma, ass-a kan ay nusa-d s yiwet larasat n lɛali, ad nṣelli qbel ad tnbi ṣṣlalih wa sslama, i wa ɣer kunt darajat n lxeffaf. Lxeffaf-agi, ččan-t ukan d yiwet n akerṭuc di rebɛa u xemsin msakit, ruḥen ad ten-rḥmer. Wi ad twalimt lxeffaf s lameṭud-iw, s ṭṭariqa-iw, ad kunt-id-fkeɣ les astuces i telmeẓyin iɛerqen ma grent lesfenǧar ṭawla, ad kunt-id-fkeɣ beaucoup d'astuces. Walimt-d tura. Atni tura les ingrédients ay ssetma, ata lmelḥ, ata ciṭ n zzit, ata wwel, ata qqaseɣ d mebla cḥal, ixuc ciṭṭaḥ, ikilu ulac deg-s. Ad nesmir awren-nni, besmellah, ata aɣ-d ifeṛqi sin iwackalen n teɣrumt, ad d-rreɣ lmelḥ aki, Yerra lsefnǧ akka kunt i tkerriz ɣef syuc jama ad tnedmemt deg-s, ḍefremt-iyi-d kan ad twalimt, ur ḥemmleɣ ara ad ssimellḥeɣ lqewt, zzit, atah lkas akka i n latay, atah ad tesmiremt-tt bac lsefnǧ ad d-iffeɣ d axlaf, lkas n latay ur nebɣi ara ad tesmed, ad teg snat deg umpučči, ad naṭaki tura aman, lsefnǧ akka sseḥlulimt-t ciṭṭaḥ, bismillah, xedmemt akka i lmelḥ akka ma yefsi, atah ur ttprissimt ara ad tesmiremt aman ad txelḍemt kullec,

Aql-aɣ tujur yid-wen, a s-nɛen nesselxes akka ta, nniɣ-akent tselxsemt-tt ad yelqiq ciṭṭaḥ, ur ttgemt ara s taɣart, ma neslexsi-t tameddit ad t-neḥri ṣṣbeḥ, ma neslexsi-t ṣṣbeḥ ad t-neḥri ciṭ tameddit, ma ur tezmiremt ara snat s waya. Après kan tɛedda ssaɛa, ata nuɣal-d ar ɣur-wen, ddmeɣ-d arekti-nni, ata ha t-ḥriɣ tura, wa yeqqar ad t-ḥriɣ, wa yeqqar ad t-ɛerkeɣ, ad s-rreɣ tura i ɣesni lḥaḍer, ata a kent-tt-id-wariɣ, tiflewt n wučči i giɣ da, bismillah, ad t-id-ḍeggreɣ akarda.

Ata tura nuɣal-d ɣer ɣur-kent a yessetma, atan lexfaf-nni mi yesteɛfa, iḥri mliḥ. Tura ad ten-nefḍer. Lḥemdullah ar yiman-iw i zedɣeɣ nekk di Lbaṭima i lliɣ, a lfaḍ-agi i xedmen berwi aṭas aṭas, ad d-ǧeɛlen lɛibad d lzenzla ad d-suɣen a Buhayya n iselman. Besmellah.

Lḥila-yaki, gemt-as zzit, ur ttgemt ara amal, axaṭer ma tgamt-as amal, ad inṭeḍ akk urkut-yaki ma tekfuḍ, ma yafat akka, ad ten-ǧnefṣen ssaɛa d ssaɛa, mi twalamt-tt-id double de volume, yuli-d d asawen, iga-d tijjibar, iwweḍ urkut-nkent, ad ten-tesskeḍ i lxefaf.

Si leryuf ara tt-tjebbdem, talemmast ur tt-ttacimt ara. Akka kan, atah jebbdemt kan akka, atah jebbdemt kan akka, jebbdemt kan akka, aa ma tennejbad, tzemremt ad txedmemt akka s ufus, atah ma la mačči d arekti yettcekkiren, ad s-txedmemt akka, ulac dinna danger. Attan, attan texfaf. Ma tebɣamt ad tt-tneqqremt di tlemmast, neqqremt-tt, ma tebɣamt ad tt-tegremt kan akka, gremt-tt.

Zzit-agi ad t-id-ssekksen takka, jbed ɣef uḥeq aṭas seg zzit i giɣ di ṭṭabla. Ahat ad tt-id-nessenqes akka? Ahat ad tǧeɛleḍ s ufus i tt-txedmeḍ, ur s-teqqareḍ ara zdax n tesniwa i tt-txedmeḍ. Ass wakka d-yegrin akka, tzemremt ad terremt-t s afrijider, ma yella tebɣamt ad txedmemt kra s tusstarmest, gemt am. Atan kra n ṭṭabla la tɣana video, arekti-nni yessufeɣ-aneɣ-d rbeɛṭac texfafin. Tura ma tebɣamt ad tesqemt nnefṣa-sagi, nnefṣa tejjem tarazkayna, ulac deg-s ad tɛiwed tsatajida. Wac n hwa akk tedka ara s-tusteɛḍnin, ma yella tgamt-as tamellalt i ukwi ikilu puren, ilaq ad is, ad iwwed inehhar-is, ilaq ara ad yuɣal urkli n yisafrijida. Nekkini ḥemmleɣ-t akka. Ma yeɛǧeb-akent, sebbent-d i warrac ad ččen, sebbent-d i uɛeggal deg-went ad ičč ad iruḥ s axeddim ma yekkat ugeffur, ǧǧiɣ-awent lehna d talwit, ar ticki ma yebɣa weḥnin ncab.